Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň başlyklyk etmeginde geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisem jemgyýetimiziň bitewüliginiň, halkymyzyň agzybirliginiň, milli demokratik ýörelgelerimiziň barha dabaralanýandygynyň aýdyň beýanyna öwrüldi. Hormatly adamlar! Halkara parahatçylyk we ynaşmak ýylynda-da ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan belent maksatlary, döwletimiziň dost-doganlyk, ynsanperwerlik ýörelgelerini giňden wagyz etmekde, türkmen medeniýetini, sungatyny, edebiýatyny kämil eserler bilen baýlaşdyrmakda ýurdumyzyň döredijilik işgärleri uly işleri alyp barýarlar. Häzirki döwürde türkmen Bitaraplygy, ählumumy parahatçylygy pugtalandyrmagyň, halklaryň arasynda ynanyşmagy, agzybirligi berkitmegiň nusgalyk ýörelgesine öwrülýär. Şu ýylyň awgust aýynda Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Birleşen Milletler Guramasynyň Deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler boýunça üçünji maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu maslahat Türkmenistanyň hyzmatdaşlyk, ynanyşmak we dostluk ýörelgelerine esaslanýan halkara başlangyçlarynyň giňden ykrar edilýändiginiň aýdyň nyşany boldy. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan möhüm wezipeleri beýan etmek, mukaddes Garaşsyzlygymyzyň gazananlaryny giňden wasp etmek, Ýurdumyzyň döredijilik işgärleriniň esasy maksatlarynyň biridir. Garaşsyz Bitarap döwletimizde geçirilen halkara festiwallar, sergiler, konsertler, bäsleşikler we döredijilik duşuşyklary medeniýet ulgamyny dünýä derejesindäki uly ösüşlere besleýär. Bularyň ählisi döwletimiziň medeni durmuşynda şanly wakalardyr. Hormatly medeniýet, sungat we döredijilik işgärleri! Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň Altyn asyry atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşik indi ençeme ýyllar bäri ýurdumyzda yzygiderli geçirilip gelinýär. Her ýyl-da bu bäsleşige edebiýatyň we sungatyň dürli ugurlary boýunça täze kämil eserleň ýüzlerçesi hödürlenýär. Bäsleşige ýurdumyzyň ýazyjy-şahyrlary, žurnalistleri, suratkeşleri, kompozitorlary, bagşy-sazandalary, kino we teatr işgärleri işjeň gatnaşyp, ilhalar eserleri döredýärler. Türkmen halkynyň edebiýatyny, sungatyny täze, döwrebap eserler bilen baýlaşdyrmakda, il içinden zehinli döredijilik işgärlerini ýüze çykarmakda Türkmeniň Altyn asyry bäsleşigine aýratyn orun degişlidir. Hormatly adamlar! Sizi Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramy döwlet sylaglary bilen sylaglanmagyňyz hemem Türkmenistanyň Prezidentiniň Türkmeniň Altyn asyry atly baýragyny almak ugrundaky bäsleşigiň ýeňjisi bolmagyňyz bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, maşgala abadançylygyny, döredijilik dünýäsinde uly üstünlikleri arzuw edýän Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň otuz dört ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi milli ykdysadyýetimiziň pudaklarynyň ösüşiniň, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän giň möçberli syýasy-jemgyýetçilik we medeni-ynsanperwer özgertmeleriň aýdyň beýanyna öwrüldi. Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk döwrüniň içinde gazanylan üstünlikleri, ýetilen belent sepgitleri beýan edýän bu sergi ýurdumyzyň ösüşlerini açyp görkezýän özboluşly meýdança öwrüldi. Sergide Aşgabat we Arkadag şäherleriniň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimlikleriniň diwarlyklary ýaýbaňlandyryldy. Sergide görkezilýän gymmatlyklar ýurdumyzyň şäherleriniň we sebitleriniň durmuş-ykdysady ösüşini görkezdi. Mälim bolşy ýaly, Ýurdumyz uglewodorod serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde öňdebaryjy orunlaryň birini eýeleýär. Şunuň bilen baglylykda, ykdysadyýetimiziň binýatlaýyn pudaklarynyň biri hökmünde nebtgaz toplumyny ösdürmäge möhüm ähmiýet berilýär. Bu ýerde ýokary hilli azyk önümleri, pudaga ornaşdyrylan öňdebaryjy tehnologiýalar, oba hojalyk ylmyny, tohumçylygy häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler bilen tanyşdyrylýar. Milli ykdysadyýetimizi durnukly ösdürmekde ulag we aragatnaşyk toplumyna möhüm orun degişlidir. Gurluşyk we senagat toplumy hem milli ykdysadyýetimiziň geljegi uly hem-de batly depginde ösýän ugur bolup durýar. Döwlet kärhanalary bilen bir hatarda sergide nebithimiýa önümleriniň önümçiligine ýöriteleşen hususy kärhanalaram öz önümlerini tanyşdyrýarlar. Sergide söwda toplumynyň garamagyndaky düzümlere möhüm orun berilýär. Dokma senagaty ministrligi milli ykdysadyýetimiziň esasy eksport ugurly pudaklarynyň biriniň önümlerini, pagtadan we ýüpekden taýýarlanylan ýokary hilli önümleri görkezdi. Bilim ministrliginiň bölümlerine başlangyç, orta we ýokary okuw mekdepleriniň, akademiki institutlaryň bilim ulgamynda gazanan uly üstünlikler bilen tanyşmak bolýar. Sergide Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi bu ugurda ýetilen belent sepgitlere şaýatlyk edýän halkara güwänamalary, derman önümlerini, dürli enjamlary, tebigy gözellik serişdelerini görkezýär. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň şanly otuz dört ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň ykdysady üstünliklerine bagyşlanan sergi öz işini dowam edýär. Awaza milli syýahatçylyk zolagynda Türkmenistanyň maýa goýum forumy öz işini tamamlady. Bu halkara çäre ýurdumyzda ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmakda we maýa goýum taslamalaryny işjeňleşdirmekde möhüm waka öwrüldi. Munuň özi halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek ugrunda döwlet derejesinde tagalla edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem-de Maliýe we ykdysadyýet ministrligi tarapyndan guralan foruma gatnaşanlar iki günüň dowamynda ýurdumyzda geçirilýän ykdysady özgertmeler we gazanýan üstünlikler bilen tanşyp, Türkmenistanda maýa goýum taslamalaryny durmuşa geçirmek we hyzmatdaşlygyň ähli ugurlaryny ösdürmek boýunça döredilýän mümkinçiliklere ýokary baha berdiler. Bellenişi ýaly, Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistan senagat taýdan ösen döwlete öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda ýurdumyzda milli ykdysadyýetimizi diwersifikasiýalaşdyrmak, onuň esasy pudaklarynda giň möçberli özgertmeleri amala aşyrmak, ösüşiň senagat, innowasion görnüşlerini döretmek boýunça yzderli işler alnyp barylýar. Şeýle hem maýa goýum forumyň dowamynda häzirki döwrüň möhüm meseleleri ara alyp maslahatlaşmalaryň çäklerinde durmuşyň ähli ulgamlarynda täze tehnologiýalary, döwrebap enjamlary ornaşdyrmagyň wajypdygyna üns berildi. Munuň özi ählumumy möçberde ekologik hem-de durmuş-ykdysady abadançylygy üpjün edýän ulgamlary ösdürmäge gönükdirilen netijeli işlerdir. Şunda ýurdumyzyň maýa goýum syýasatynyň strategik ulgamlaryna möhüm ähmiýet berildi. Plenar mejlise gatnaşanlar maýa goýum meýdançasy höküminde Türkmenistanyň strategik netijeliligini biragyzdan bellediler. Bellenişi ýaly, açyk dialog we özara bähbitli hyzmatdaşlyk durnukly ösüşi we abadançylygy üpjün etmegiň esasy şerti bolup durýar. Halkara maýa goýum foruma gatnaşanlar forumyň çäklerinde meýilleşdirilen çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpjün edilendigi üçin Gahryman Arkadagymyza we hormatly Prezidentimize sag bolsun aýtdylar hem-de ýurduň Garaşsyzlyk baýramynyň öňüsyrasynda geçirilýän giň möçberli çärä gatnaşmagy özleri üçin uly hormatdygyny nygtadylar. Şeýle hem olar kabul edilen çözgütleriň iş ýüzünde durmuşa geçirilmegi ugrunda ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrdylar. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün on dokuzynjy sentýabrda sagat ýigrimiden ýigrimi nji sentýabrda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Gidrometeorologiýa baradaky gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyna üýtgäp duran bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk günortadan tegelek sekuntda dokuz-on dört metr, käýerlerinde ýigrimi metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi, ýigrimi iki gradus, gündizine ýigrimi üç, ýigrimi sekiz gradus, kenarýaka etraplarynda on dokuz, ýigrimi dört gradus maýyl bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, az-kem ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgazyk-günbatardan tele sekunta dokuz-on dört metr, käýerlerinde on dokuz metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on bäş, ýigrimi gradus, Gündiziniň otuz, otuz bäş gradus maýyl, günorta, gündogar etraplarynda kyrk gradusa çenli yssy bolar. Mary welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günordan teýli sekuntda dokuz, on dört metr, käý ýerlerinde on ýedi metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijasine on üç, on sekiz gradus maýyl, gündiziniň otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Lebap welaýatyna üýtgäp durýan bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda dokuz-on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on bir-on alty gradus, gündizine otuz-otuz bäş gradus maýyl bolar. Daşoguz welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolup, ýagyş ýagar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Günordan teýle sekuntda dokuz-on dört metr, käýerlerine on ýedi metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on-on bäş gradus, gündizine ýigrimi bäş, otuz gradus maýyl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäpdirän bulutly howa bolup, demirgazyk günatardan teýleý sekuntda on iki-on dört metr, wagtal-wagtal on ýedi metre çenli ýetýän şemal öwser. Howa gijesine on ýedi-on dokuz gradus, gündizine otuz bir-otuz üç gradus maýyl bolar. Ýurdumyz boýunça sentýabr aýynyň ýigrimisine magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, güýz paslynda howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazara alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geýinmegi, şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk tertip-düzgünlerini berjaý etmegiňizi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler, bulary berjaý etseňiz ýylyň islendik paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şunuň bilen Watany habarlary gepleşigimizi jemleýäs. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ata Watanymyz Türkmenistan ähli babatlarda ösüşlere beslenýär. Ähli ösüşleriň özeninde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.

Salam, mähriban watandaşlar! Salam, bagtyýar ýaşlamyz! Bu günki günde il agzybirliginde, ýurt parahatçylygynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi öz işine başlady. Elbetde, halkymyzyň bilelikdäki, agzybirlikdäki gatnaşmagynda, Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagynda, hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda geçirilýän Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde ýurdumyzyň, halkymyzyň bagtyýar durmuşy, abadan ýaşaýşy, ýagty geljegi ugrundaky meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Bu günki günde döwletli maslahata Biziň ýurdumyzyň pudak edaralaryndan, şeýle hem ýaşuly neslimiz, şol bir sanda ýaş nesillerimiz uly ruhubelentlik bilen gatnaşýar. Elbetde, dogry belleýäňiz. Halkymyzyň her bir pudagynda zähmet çekýän bagtyýar illeşlemimiz özleriniň döredijilik üstünlikleri, zähmet üstünlikleri bilen ýurdumyzyň baş baýramyna sowgatly gelýärler. Baýramçylygyň öňüsyrasynda her birimiziň kalplarymyz Buýsançdan, söýgüden, mähirden pir-pirlenen, mähriban Watandaşlar, eziz ýaşlar! Şu ajaýyp pursatdan peýdalanyp ähli türkmen halkymyzy, Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy ýurdumyzda belent geçiriljek Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň otuz dört ýyllyk toýy bilen tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýas. Garaşsyzlyk baýramymyzyň otuz dört ýyllyk toýy bilen bilelikde şu ýyl Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň goýnuna Birleşen Milletler Guramasynyň döredileniň segsen ýyllyk ýubileý toýy, şeýle-de Garaşsyzlygymyz bilen bilelikde halkymyzyň ýene-de bir goşa ganaty baky Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýam halkymyzyň agzybirlikde bilelikde jemlenmeginde uly şatlyk, şowhun bilen bellenilip geçiler. Mähribanlar, şu pursatda Siziň ähliňizi, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, peder ýoluny kämil hem-de parasatly dowam edýän hormatly Prezidentimizi tüýs ýürekden gutlaýas. Mähribanlar, şu ajaýyp pursatda biziň Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň geçirilýän mejlisine gatnaşyjylaryň kalp arzuwlaryny, ýürek joşgunlaryny öz döredijilik toparymyzyň üsti bilen Size ýetireris. Toýlar toýuryşýan Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistan ýurdumyzda bu günki günde Türkmenistanyň Halk Maslahaty öz işine başlady. Gülläp gül açýan ýurdumyzda bu günki günde aýdym-sazyň sesleri belentden belent ýaňlanýar. Watanymyzyň gülläp ösüşli ýollarynda şeýle döwletli maslahatlaryň geçirilmegi bizi diýseň buýsandyrýar. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Türkmen obahojalyk uniwersitetiniň talyby Begenç Baýramow. Begenç, hoş gördük! Watanymyzyň ösüşli ýollaryna türkmen ýaşlarynyň uly ruhubelentlik bilen her bir gazanýan üstünlikleriň şaýady bolýany bizi diýseň buýsandyrýar. Bu günki günde ýurdumyzda bir döwletli maslahat geçirilýär. Şu maslahata hem türkmen ýaşlary uly ruhubelentlik bilen gatnaşýar. Ýaş neslimiz bilen bir hatarda ýaş nesillerimiziň şeýle bir dabaraly, derejeli bir waka gatnaşmagy bizi diýseň buýsandyrýar. Geljegimizi gurujy ýaşlaryň her biriniň kalbyndaky ajaýyp arzuwlary bu günki günde biziň ýurdumyzda mysal tapýar. Mähriban Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň ýolbaşçylygynda biziň ýaşlarymyz üçin uly aladalar edilýär. Ynha, görşümiz ýaly, ýaňy Halk Maslahatynyň barşynda hem Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlarymyzyň bir ýeten sepgitlerini nygtap geçdi. Bu bolsa bizi diýseň buýsandyrdy. Ýaşlarymyzyň dünýä ýurtlarynda geçirýän halkara bir ýaryşlaryna, bäsleşiklere gatnaşyp, baýrakly orunlara mynasyp bolýandygyny jaýdar belläp geçdi. Bu bolsa türkmen ýaşlarynyň kalbyny ýene bir gez buýsanja, hyjuwa artdyran bolsa gerek. Elbetde, gaty dogry aýlap geçýäňiz. Pederlerden miras galan bu döwletli tutumlarymyz, Parahatlyk ýoly bilen öňe urýas gadamlarymyz Täze döwrüň waspyn ýazýar şanly ylhamly galamymyz Alkyş size şöhrat size Gahryman Arkadagymyz Alkyş size Arkadagly Gahryman Serdarymyz Elbetde gadymy ata babalarymyzdan gelýän ýol ýörelgämize eýerip Maslahatda biçilen don gysga bolmaz Ýedi ölçäp bir kes ulusyny sylan beg bolar diýen atalar sözlerine eýerip ýylyň ýylyna Türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary netijesinde döredilip berilýän şert-mümkinçiliklerden ruhlanan türkmen halkynda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly toýunyň toýlanýan günlerinde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisleriniň yzygiderli geçirilmegi bolsa indi ýylyň-ýylyna aýratyn bir asylly däbe öwrüldi diýsek-de ýalňyş bolmasa gerek. Ynha, görşümiz ýaly, bu günki gün hem Gözel paýtagtymyzyň Maslahatlar köşgünde Türkmenistan döwletimiziň ähli künjeklerinden gatnaşýan türkmen raýatlarymyzyň, galyberse-de, biz bagtyýar ýaşlaryň gatnaşmagymyzda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işine başlady. Bu günki gün geçirilýän bu mejlisde türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzyň özüniň taryhy çykyşynda biz ýaşlara aýratyn uly buýsanç bilen ýüzlenmekligi, biz ýaşlara edilýän ynam, ýurdumyzda ýaşlar syýasatyny has-da döwrebap, kämil derejede ösdürmek boýunça durmuşa geçirilýän işler baradaky parasatly jümleleri biz ýaşlaryň buýsanjymyzy has-da goşalandyrdy. Bize hem türkmen ýaşlarynyň arasynda agza hökmünde gatnaşmak bagty nesip etdi. Ynha, bu bolsa ýurdumyzda ýaşlar hakynda döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň durmuşa geçirmekde geçirilýän oňyn özgertmelerinde, ýurdumyzyň döwlet dolandyrylyşynda biz ýaşlara aýratyn uly orun berilýändigini subut etdi. Ýurdumyzyň şanly Garaşsyzlygynyň baýram edilýän günlerinde Oguz hanyň nama andy ýaşasa, Göroglynyň öwüt-pendi ýaşasa, Gorkut atanyň boýy-genji ýaşasa, Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragynyň şygyr-bendi ýaşasa, biz bagtyýar nesilleriň almajak galasy bolmaz. Başlary buýsançdan doly biz türkmen ýaşlary bu günki gün döredilýän şert-mümkinçiliklere guwanyp, özümiziň buýsanjymyzy ajaýyp duýgularymyzy ylhamly dünýämize besleýäs. Şu ajaýyp dabaraly pursatda Türkmenistan döwletimiziň ähli agzybir halkyny, türkmen halkynyň Milli Lideri Gahryman Arkadagymyzy, hormatly Prezidentimiz Arkadagly Gahryman Serdarymyzy mukaddes Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk baýramy mynasybetli, baky Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk şanly toýy mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýaryn. Ýurdumyzyň Garaşsyzlygyny pugtalandyrmakda, ýurdumyzda syýasy, milli, döwletlilik ýörelgelerini has-da dabaralandyrmakda,

Belent başlar aman bolsun, il bähbitli umumadamzat ähmiýetli tutýan tutumly işleri, rowaçlary rowan bolsun! Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisinde hem üstünlikler ýaran bolsun! Baýramyňyz baýrama, toýlaryňyz toýlar ulaşsyn! Köp sag bol! Begenç arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Bizem size mundan belän okuwlaryňyzda diňe üstünlikleriň, rowaçlyklaryň, şowlulyklaryň ýaran bolmagyny tüýs ýüregimizden arzuwlaýas. Şeýle hem ýurdumyzda bellenip geçilýän şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toýy bilen tüýs ýüregimizden mähirli gutlaýas. Sag boluň! Men türkiýeli türkmen Ibrahim Çapar, Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň agzasy. Türkmenistan ýurdumyza gelenimize örän şat. Hazir bolsa Halk Maslahatyna gatnaşmak biziň üçin örän şat. Hormatly türkmen halkynyň, dünýä türkmenleriniň hak howandary, Halk Maslahatynyň Başlygy, Dünýä Türkmenleri Ynsanperwer Birleşiginiň Prezidenti Hormatly Gahryman Arkadagymyz, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň bizleri syglap, ata Watanymyza çagyrmaklary Garaşsyz, Bitarap Türkmenistan döwletimiziň dünýä derejesindäki alan ýeriniň gaty örän bolmasy, dünýä türkmenleri olarak bizleri buýsandyrýar.

Hormatly watandaşlar, ynha görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işini dowam edýär. Bagtyýar illeşlemiziň aýdyp berjek maslahat dogrusyndaky gürrüňlerini size ýetirmek arkaly biz gepleşigimizi dowam edýäs. Biziň häzirki söhbetdeşimiz Mary şäheriniň Merkezi şäher kitaphanasynyň kitaphanaçysy Maral Gulyba. Döwlet agzybir bolanda, ýurt kuwwatly bolanda döwlet baştutany halk bilen, il bilen, Iliň bähbidine, halkyň bähbidine çözüljek meseleleri ara alyp maslahatlaşylýar. Ynha, görşümiz ýaly, Gahryman Arkadagymyzyň başda durmagyna, hormatly Prezidentimiziň bütin halkymyzyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi öz işini dowam edýär. Ynha, sizem şu pursatda şeýle wakalara şaýat bolýaňyz. Ýürek buýsançlaryňyzy, arzuwlaryňyzy illeşlemede ýetirseňiz mümkin bolsa. Hawa, dogry belläp geçýäň. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyş döwründe Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň taýsyz tagallalary bilen eziz Diýarymyzyň her bir güni toýdur baýramlara, şanly senelere, taryhy wakalara beslenýär. Ine, bu günki gün mähriban halkymyz şanly Garaşsyzlygymyzyň otuz dört ýyllyk toýuna, şeýle hem baky Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýuna täze zähmet üstünlikleri bilen uly ruhubelentlik bilen barýar. Şeýle uly toýlaryň bosagasyna bolsa ine, bu günki gün ak şäherimiz Aşgabatda Maslahat köşgünde Gahryman Arkadagymyzyň başlangyçlary bilen hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylyk etmeginde Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär. Ähli ýaşuly neslimiz bilen biz ýaşlara hem. Şu maslahata gatnaşmak bagty miýesser etdi. Şu döwletli maslahatyň her ýyl mukaddes Garaşsyzlyk baýramymyzyň öňüsyrasynda geçirilmeginde hem uly many bar. Çünki Garaşsyzlyk türkmeniň döwletliliginiň bir gözbaşynda duran mukaddeslik bolup durýar. Her bir işi ulus il bilen maslahatlaşmak, geňeş bilen başlamak ine ata-baba dowam edip gelýän ýol-ýörelgelerimiz bolup durýar. Bu günki gün bu döwletli ýörelgeler Gahryman Arkadagymyz Arkadagly Gahryman Serdarymyz tarapyndan üstünlikli dowam etdiriler. Ine, bu günki gün hem Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisi ýokary guramaçylykda üstünlikli dowam edip dur. Bu döwletli Geňeşde ýurdumyzyň dürli kärdäki, hünärdäki raýatlarynyň, şeýle hem jemgyýetçiligiň dürli ugurlarynyň wekilleriniň gatnaşmagynda il-halkyň bähbitlerine gönükdirilen Durnukly ösüşiň ähli ugurlaryny öz içine alýan, milletiň ykbalyna bir oňyn täsir edýän meseleleriň bir oňyn çözgüdi ara alnyp maslahatlaşyldy. Dürli ulgamlar bilen bir hatarda medeniýet ulgamyny hem ösdürmek bilen bagly birnäçe meselelere garaldy. Kabul edilen kararlar tekisine uly üstünlikler arzuw edýärin. Şeýle hem şu ajaýyp pursatda Gahryman Arkadagymyzy, Arkadagly Gahryman Serdarymyzy, külli türkmen halkymyzy şanly gara il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleri rowaçlyklary beslensin! Köp sag boluň arzuwlaňyz hasyl bolsun alyp barýan işleňizede diňe üstünlikler hemraňyz bolsun Garaşsyzlyk Jemal Hommadowa. Aýdyň maksatlar bilen belent sepgitlere tarap ynamly öňe barýan, Garaşsyzlyk ganatym, Bitaraplyk bagtymdyr diýýän halkymyz toýunyň, hemişelik Bitaraplygymyzyň otuz ýyllyk toýunyň bellenilýän bu şanly ýylymyzda, Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda ýurdumyzyň ykdysady, gündelik okuw-terbiýeçilik işimizde, Hünär kämilligimizde esasy ýol ýörelgä öwrüldi. Her bir işiň başyny halkymyz bilen maslahatlaşyp dön gollaýarys. Milli Liderimiz Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun! Şu pursatdan otuz dört ýyllyk toýy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn! Toýlar toýa, baýramlar baýrama ulaşsyn!

Türkmen halkynyň. Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisine Hökümet agzalary, Mejlisiň deputatlary, ministrlikleriň şäher Halk Maslahatynyň agzalary, hormatly ýaşulularymyz! Mähriban enelerimiz ýurdumyzyň jemgyýetçiliginde bu gün uly üstünlikler gazanylýar. Ýene-de sanlyja günlerde biz Garaşsyzlyk baýramyny geçiris. Elbetde, munuň özi milli we hem halkara derejeli ägirt uly syýasy ähmiýetli wakalardyr. Maslahat mejlisinde geçirilen taryhy menzelere,

gollanylýar. Sag boluň, hormatly adamlar! Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň Prezidiumyna saýlanan eziz watandaşlar! Ilki bilen sizi türkmen halkyma gülläp ösüş we bagtyýarlyk arzuw edýärin. Halk Maslahatynyň we Mejlisiň gün tertibini tassyklaýarys. Baglaşykly milli buýsanjymyzdyr. Parahatçylygyň, ynanyşmagyň şöhratly. ýoludyr. Garaşsyzlyk we hemişelik Bitaraplyk. Başlygymyzy berkitmek, hemişelik Bitaraplygymyzy Ýer ýüzüne dabaralandyrmak boýunça geçen ýolumyza nazar bolmagy üçin ägirt uly işler bitirildi, belent sepgitlere ýetildi. Bu gün Garaşsyzlygyň we hemişelik gülledip ösdürmekden ybaratdyr. Bu wezipäni bolsa gazanylan üstünliklerimizi berkitmek, wagyz etmek, adamyň halk maslahatyna uly orun degişlidir. Her bir raýat ata Watanymyza belent söýgüsi bilen ýaşaýar. we yhlasly zähmet çekýär. Abadançyl ýurdumyzda il-günümiziň abadançylygy we bagtyýar durmuşda rahat ýaşamak üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Munuň özi gönden-göni mähriban halkymyzyň bagtyýar hem abadan durmuşyny üpjün Egniniň galkynyşy döwründe öňde goýlan wezipelerden ugur alnyp, Türkmenistanyň Halk Maslahatynda kabul edilen ejeleri has-da gowulandyrmaga ýardam etjekdigine berk ynanýarys. Hormatly Mejlise Gatnaşyjylar. Arkadagly Gahryman Serdarymyzyň sebitde hem halkara giňişliginde dost-doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek, parahatçylyk öňe sürülýär. Iki müň ýigrimi bäşinji ýyl biziň halkymyz hem-de dünýä halklary üçin örän bir wajyp taryhy seneleriň, şanly wakalaryň ýylydyr. Bu ýylyň Birleşen Milletler Guramasynyň Baş ýygyny hem buýsanç bilen bellemek isleýäris. Bu şygar biziň halkymyzyň parahatçylyga we dostluga mydama ynanyşyp bileýesinden, döwletimiz tarapyndan öňe sürlen bu başlangyç, elbetde, halkyň ýürek sesidir. Öz hem beýanyny tapýandyr. Biziň öňe sürýän başlangyçlarymyzy bu gün dünýä bileleşigiň giň ykdysady, medeni galkynyşlara, şöhratly wakalara baý ýyllaryň biri bolup taryha girjekdigine berk ynanýarys. Hormatly mejlise gatnaşyjylar! Biziň alyp barýan işlerimiziň ählisi Türkmenistanyň PRIň netijeligini artdyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny gowulandyrmaga gönükdirilendir. Hem şunuň bilen baglylykda, milli ykdysadyýete ähmiýet berilýär. Häzirki wagtda ykdysady mümkinçiliklerimiz ep-esli artdy. Ýurduň ösdürmek we sanly ulgamy ornaşdyrmak, şäher hem oba ilatyny häzirki zaman ýaşaýyş jaýlary bilen üpjün etmek dowam etdirilýär. Ýurdumyzda iş bilen üpjünçiligi has doly derejede üpjün etmek we raýatlary işe pillelendirmeleri berilýär. Merdana daýhanlarymyz ýylyň ýylyna oba hojalyk ekinleriň bol hasylyny ösdürip ýetişdirýärler. Ýurdumyz azyk önümleriniň bolçulygyny döretmäge öz mynasyp goşantlaryny goşýarlar. Ähli zerur şertler döredilýär. Şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp, oba hojalyk işgärleri uly döretmäge gönükdirilen çäreleri yzygiderli durmuşa geçirilýär. Sebitlerimizi ösdürmek babatynda netijeli syýasat, täze-täze döwrebap şäherçeler we obalar, ylym, bilim, saglygy goraýyş, medeniýet edaralary, önümçilik kärhanalar binýadyny görkezýän Sanly tehnologiýalar ornaşdyrylan Arkadag şäherini ösdürmek boýunça netijeli iş. Gurluşyň bu tapgyrynda hem ýene-de möhüm desgalaryň ýüzlerçesi gurlup, ýakyn geljekde Arkadag şäheri syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Arkadagly Serdarymyzyň tagallasy bilen durmuşa. Nesip bolsa, geljekde has uly işleri amala aşyryp, kuwwatly kärhanalary, önümçilik derejesini has hem ýokarlandyrmaga-da ýardam. edýär. Kerýanyň özboluşly mekdebi bolan milli medeniýet taryhyndaky orny hem örän uludyr. Ylym, bilime goşan goşandy hem çäksizdir. Medeniýetleriň özara gatnaşygy, medeni diplomatiýasyz mümkin däldir. Häzirki zaman dünýäsinde medeni gonuk ýollaryny gurmaga ýardam berýär. Merkezi Aziýa we hem-de sebitdäki beýleki ýakyn hormatly mejlise gatnaşyjylar! Milli miras, medeniýet we hem sungat, ylym-bilim we hem dünýä jemgyýetçiligini tanyşdyrmagy, taryhy şahslarymyzyň ömri, ýaşan döwri, adamlar. Halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynda ýurdumyzda Bilimler hem talyp ýaşlar güni mynasybetli döwranyndan ýurdumyzda öndürilen milli önümler bolan Bilimli atly kompýuterler hem sowgat berildi.